א גוטן אווענט, ליל שישי, פרשת בשלח, קריעת ים סוף, ק ש זיווגן של יודן כקריעת ים סוף, אבער געס וואט? אטענשאן שעת חלום איר האט דעליווערט! אונז האמער א גרויסע נייעס דא, בשורה טובה, אין אונזער ישיבה האמער אונז צוויי שידוכים געשען די וואך, מושי בעק, מזל טוב, מזל טוב! און די סגולה געארבעט אזוי שטארק אז די נעקסטן טאג ווייטער איז זיין שוועסטער געווארן א כלה. מזל טוב, מזל טוב, קריעת ים סוף, איינמאל ס'שפאלט זיך שוין גיסט זיך שוין א שפע, און פון דא וועט שוין גיסן נאך און נאך. איך האלט דא דעם פלעשעלע, וואס דאס איז א פלעשל אראק וואס מיין פרענד מענדי גאלד מאכט, קוקט עס גוט אן. און דאס איז אין אראביש הייסט עס אין די מאראקא פלעגט מען עס רופן מחיה, און אין טוניזיע מחיה, ס'איז דא פול מעשות, אונז האבן שוין גערעדט אמאל וועגן דעם, און די וואך גייט זיין די יארצייט פון, די זונטאג גייט זיין די יארצייט פון רבי יצחק, גיב אהער שנעל, בר רבי יעקב דמן, רבי יצחק בר רבי יעקב דמן טלואל, דמן טלואל, פון טלואל אין מאראקא. און גרויסע ענינים שטייט דארט מען זאל קויפן א פלעשל אמעכיע און עס האלטן און עפענען איבער עס יאר, מ'זאל שרייבן אויף דעם, דא האט ער געשריבן אזוי אונז געהאלפן ווערן אמער צו עפענען, זאל אייבערשטער העלפן יואל בן יענטע און אלע וואס דארפן ווערן געהאלפן, און כדי צו מאכן דער מחיה האב איך אריינגעלייגט אביסל דא. יא, ס'איז גענוג שיעור. לחיים לחיים. די ברכה האב איך שוין געמאכט פריער. לחיים. אקעי. סאו מזל טוב מושי בעק, מזל טוב זיין שוועסטער, די גאנצע משפחת בעק, און נאך און נאך. אסאך פון מיינע ידידים וואס הערן צו די שיעור האבן מיר געזאגט אז זיי האבן געטון שידוכים די וואך. סאו ס'טוט זיך א גערודעראכטס. דער תפלת המון, דער פרשת בשלח, כן ירבה וכן יפרוץ מאת השם דא ביי אונז אלעמען, אמן! לאמיר אריינקריכן טאקע אין דעם קריעת ים סוף דא, ווי אונז האלטן מיר יעצט, די זעקס און צוואַנציק פסוקים פון ליל שישי, פרשת בשלח, צייט מיט קאפיטל י ד, היינטיגע שיעור איז געספאנסערד געווארן דורך, אה, אינטערעסאנטע מעשה, אפאר וואכן צוריק בין איך געווען, האט מיך גערופן ישיבת קול אריה, פאר א צוזאמקום, און ווי? אין קרית יואל. נישט אין די קר י אליינס, אין שכונת, איינע פון די שכונות. און דארטן א הערליכע גרויסע ביוטיפול הויז, און דער האוסט האט, איך האב פארציילט דארטן שיינע זאכן, מעשות, און דער האוסט האט מיר געזאגט דארטן אז פשי, דער עולם האט זייער הנאה געהאט. קיצור, ער האט אנגעהויבן צו אויסהערן דעם חק שיעור, און ער איז געווארן הוקט אן די חק. איך ווער נאך הוקט אן חק, און ער זאגט מיר ס'איז אזא מורא'דיגע געשמאקע לימוד, ער האט אזא הנאה געהאט, ער וויל ספאנסערן די נעקסטע שיעור, איך מיין נעקסטע איז ליל שישי, ער ספאנסערט ליל שישי מיט שבת צופרי, פרייטאג צופרי, יסודי מלכות, סאו רבי יצחק עקשטיין הרבני הנגיד, רבי יצחק עקשטיין וואס ער העלפט ארויס גאנץ כלל ישראל, דער אייבערשטער זאל אים געבן הצלחה פאר אים און פאר זיין ווייב און די גאנצע משפחה, וכל טוב סלה. סאו לאמיר אריין גיין דא אין שקויעך שקויעך פאר אלע וואס זענען די ספאנסערס די טויגליכע רידערן ארום און בעז השם עס קומט נייע זאכן יעצט מען גייט ארום רידערן בעז השם האפפולי העט מען ארויף לייגן די פסוקים אויף דעם און אזוי ווייטער און אזא נאך מען וועט מאכן אין די נעקסטע פאר שיעורים אויכעט העט מען בעז השם ארויף לייגן פראבירן ארויף צו לייגן די פסוקים סאו לאמיר ארויף גיין פון יעצט אריין גיין אינעווייניג אריין קריכן אין די הייליגע תורה. פרשת בשלח קאפיטל יד, ובני ישראל יצאו ביד רמה, ויעיט משה את ידו, און משה האט גענייט זיין הענט, פסוק כ ו, ויעיט משה, משה גענייט דאס האנט, זיין האנט, אל הים אויף די ים, ויוליך השם את הים, און דער אייבערשטער האט געפירט דעם ים ברוח קדם עזו, מיט א מזרח ווינט, א שטארקע מזרח ווינט, כי הלילה, כל הלילה, א גאנצע נאכט. וישם את הים לחרובו, און ער האט געמאכט דעם ים צו א טריקעניש, ויהא בקי המים, און די וואסערן האבן זיך געשפאלטן, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, און די בני ישראל זענען אריין געקומען אינעם ים און ס'איז געווען א טריקעניש, והמים להם חומה, און די וואסער איז געווען פאר זיי אזוי ווי א מויער. מימינם ומשמאלם, פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט, ווייל יעדער פון מצרים מיינט די מצריים זענען געווען דעמאלטס געווען א wow wow וואס גייט פאר, די מצריים האבן געמיינט אז דאס איז א נעטשרעל פענאמענאן, ס'איז געווען א ווינט, די ווינט האט געבלאזן, ס'האט געמאכט א צונאמי, די ווייסט ווער, יעצט קען מען אריינגיין, זענען זיי אויך אריינגעלאפן, ויבואו אחריהם, און זיי זענען געקומען נאך זיי כל סוס פרעה, אלע פערדן פון פרעה, רכבו פון ראש זיינע רייד וועגענערס, און זיינע רייטער, אל תוך הים, אריין אינמיטן דעם ים ויהי און ס'איז געווען באשמורת הבוקר און די די אפ באשמורת איז איז די אפטיילונג פון צופרי די נאכט צעטיילט זיך אויף דריי ספליטס און דאס איז געווען די ערשטע חלק די אפטיילונג פון צופרי די אפטיילונג פון צופרי וישכב ה' און דער אייבערשטער האט געקוקט אונז האבן שוין אמאל גערעדט אז קוקן יא וואס הייסט א מייקרא סקאופ א טעלע סקאופ סקאופ איז קוקן. איי העוו טו סי די האול סקאופ, יא? וישכב, קומט פון די ווארט שכב, סקייפ, וישכב השם אל מחנה מצרים, די אייבערשטער קוקט צו די מחנה פון די מצריים בעמוד אש, מיט א זויל פון פייער, וענן, און וואלקן, ויהום, און ער צעטומלט את מחנה מצרים די גאנצע

אזוי האט ער געמאכט און די ראדוויגער ק ק ק ק האט נישט געקענט דרוקן גארנישט ווי עס איז טון דא ווען א גיי בכבידות אזוי ווי ער זאגט עס האט זיך געפירט שווער עס איז געגאנגען שווערליך יוי ויאמר מצרים האבן די מצריים דאס געזאגט הניסו מבני ישראל האבן אנטלויפן פון די אידישע קינדער כי השם נלחם להם במצרים זיי האבן געכאפט דא דער אידל אזא מען זעט אזא רעדל ווייסט מען דאס איז די אייבערשטער דאס געטון וואס עס הייסט אלעס דער רעדל אויך קיינמאל נישט געהאט קיין פראבלעם. פלוצלינג דא אכטונג פקשטו פקשטו ער קען נישט זיך רוקן ער רעגט זיך ווייל איינער וואס איז אמאל געפארן מ'גייט אריין אינמיטן שוין זיין טויזנט זאכן אין די וואגן קען מען אבענדן דעם וואגן אוועק וואקן פון דארט סתם אזא כעס גייט דא דא איז א וואך וואלט ער אוועק די גאנצע צען מכות אלעס לויפט דורך א ניסו און סלויפט מען אוועק בני ישראל כי השם ווייל דער אייבערשטער נלחם להם ער וועט פייטן פאר זיי ביים פייט ער פאר זיי ביים מצרים די מצריים. ויאמר ה' דער אייבערשטער אל משה צו משה, נטה את ידך אל הים לייג דיין האנט ארויף אויפן ים אזוי טאווארדס די ים, וישיבי המים על מצרים, און געס וואט דא קומט די טריק, די וואסער גייט ארויפגיין צוריק אויף די מצריים על רכבם אויף זיינע רייטער ועל פרושיו און אויף זיינע רייד וועגענער, wow, ויט משה ויט משה את ידו אל הים, משה האט גענייגט זיין האנט אויף דעם ים, וישוב הים און די ים האט זיך צוריק געקערט לפנות בוקר. פארטאגס לעיסאנוי צו זיין שטארקייט צו זיין רעגולער בעק טו די רעגולער פראגרעמינג און מצרים נסים לקראתו און די מצריים אנטלויפן אנטקעגן דעם ים וינהר השם את מצרים און דער אייבערשטער האט אויסגעמישט די מצריים בסך הים אינעווייניג אינעם ים, וישיבי המים, און די וואסער האט זיך צוריקגעקערט ווי א חסין, ס'האט איבערגעדעקט את הרכב, די אלע רייטוועגן, ואת הפרושים אלע רייטער, לכל חיל בעלוי, די גאנצע מיליטער פון פרעה, הבאים אחריהם, וואס זאל קומען נאך זיי, בים, אינעם ים, לא נשאר בין הים איז נישט געבליבן מיט זיי עד אחד אפילו קיין איינס נישט, ובני ישראל הלכו, אדער עד אחד זאגן זיי אז איינס יא, פרעה איז יא געבליבן, כדי ער זאל קענען זען וואס איז פארגעקומען דא, ובני ישראל הלכו ביבשה, און די אידישע קינדער זענען געגאנגען אינעם טריקעניש בתוך הים, אינעם ים, והמים להם, און די וואסער איז געווען פאר זיי, חומה, א חומה, מימינם, פון דער רעכטער זייט, ומשמאלם, פון זייער לינקער זייט, צו טרויערן פאר זיי איז עס געווען א אנבעליוועבל פענאמענען, מען האט דורך געגאנגען די מדרשים דא זענען אנבעליוועבל יעדער איינער קען אריין קוקן אין די מדרשים ווי אזוי מען קען זעהן איינער דעם צווייטן ס'איז געווען אזא סי טרו וואטער פאלס מיט עפלעך האבן געוואקסן מיט ס'איז געווען עפעס נישט פשוט והיו ש ה השם האט אייבערשטער געהאלפן ביום ההיא אין יענעם טאג את ישראל די אידן מיד מצרים פון די הענט פון די מצריים וירא ישראל את מצרים און די אידן האבן געזעהן די מצריים מײַס אַז זײ שטאַרבן, אַ שפת הים, זײ האָבן עס געזען, זײ האָבן עס געזען ממש אין פֿראַנט פֿון זײ, וירא ישראל את יד הגדולה, און די ייִדן האָבן געזען דעם גרױסן האַנט אשר עשה השם במצרים, װאָס דער אײבערשטער האָט געטאָן מיט די מצריים, ויראו העם את השם, און די ייִדישע קינדער האָבן זיך אָנגעהױבן צו. זיי האבן געהאט א מורא'דיגע יראה פונעם אייבערשטן, והאמיני בה', זיי האבן געגלייבט אינעם אייבערשטן ובמשה עבדו, און זיין זיין קנעכט משה, אז דעמאלטס האט געזען דעמאלטס וואס גייט פאר, איז אים אויפגעקומען א מורא'דיגע זאך, ישיש משה, משה האט זינגען, משה האט געזינגען, שטייט אויך ישיש משה, ער גייט זינגען, ווייל דאס גייט אן אויך אויף די פיוטשער, ווען משיח וועט קומען, גייט מען ווייטער זינגען. אבער אז דעמאלטס ישמעו משה ובני ישראל און די אידישע קינדער את השירה הזאת לאדוני שם, דעם דאזיגן שירה פארן אייבערשטן, ויאמר איר לאמור, און זיי האבן געזאגט צו זיי, השירו לה', לאמיר זינגען צום אייבערשטן כי גו' עגו', ווייל ער איז זיך גאר גרויס, צוסיס ורויכבוי, רמו בים, די פערד און זיין רייד וועגן האט ער אריינגעווארפן אינעם ים. איך געדענק ס'איז אמאל געווען אין לונדון, ער וואוינט היינט אין ארץ ישראל, רבי אשר שלאס, ער איז א מלמד שוין פאר טויזנט יאר, איך ווייס נישט ווי לאנג, איך האב געלערנט אין ישיבה ביי רבי אליקים שלעזינגער זאל זיין געזונט און שטארק לאריכות ימים ושנים לרפואה שלימה, דארף טאקע א רפואה שלימה, אליקים בן ביילע זאל די תורה זיין היינט לרפואה שלימה, ער איז שוין קני נהורא, שוין אין די הויכע יארן, האב איך זוכה געווען צו לערנען ביי אים, א אמת'ע איד, א אמת'ע איד, א איד וואס איז לפסק פימה בגרסא, ער האט געלערנט זיין גאנצע לעבן, א איד וואס האט געלערנט, איך קען פארציילן פון אים שעות, ווי אזוי זיין געזונט איז נישט שטארק געקומען ביידעם, ס'איז דארטן געווען איין איד וואס האט זיך געדרייט דארטן אין געהייסן הרב אשר שלאס, הרב אשר שלאס ער איז געווען א מלמד דרדקה, א חזן, א חזן מיט א מלמד דרדקה, מלמד תינוקות, אזוי ווי שטייט דארטן, נאר א חזן קען זיין א מלמד תינוקות ווי אזוי שטייט דארטן, און ער פלעגט זינגען מיט די קינדער. הערליך שיין! אהההה דעמאלטס יאשיר משה האט מוש. לאמיר זען צו איך קען עס אויסשפילן אביסל. מורא'דיג זייער געשמאק זייער באטאם פאר איך האלט אז ווער ס'וויל מיט די קינדער זאל עס אנצינדן פאר די קינדער און און מורא'דיג שטארק הנאה. ער טייטשט אלעס זייער שיין און מיט א און מיט א ניגון אויכעט. כ'האב עס דא, ווי איך האב עס געלייגט דא. אאז דעמאלטס האט מוישע געזעהן. ווי גייט עס דא? הערטס צו.

ווארום אים נעמען איך וועל אים דערהייבן. הערליך! מען קען די גאנצע שיעור מיט אזא געשמאק, ווען מען לערנט עס אזוי אין חדר געדענקט מען עס פאר אייביג. סאו דעי שיעור איז געווען אנבעליוועבל פענאמענען ווייל ס'איז געווען עגעין, ס'איז געווען אזוי ווי מ'האט נישט געהאט דאס פארדעם, נישט מ'גייט זאגן שירה יעצט, נישט וואס איז שירה מיינט, פלוצלינג ס'האט זיך געזינגען, מ'איז געווארן, מ'האט אנגעהויבן צו צו צו צו זיך עקספרעסן, מ'האט געזען הונדערטער יאר פון גלות, פלוצלינג ארויס פון גלות, נישט נאר ארויס פון גלות, דער אייבערשטער וואלט דאך געקענט נעמען די אידן ארויס פון גלות גלייך אריבער קיין מצרים, קיין ארץ ישראל, ניין ניין ניין מ'גייט מאכן דא, ס'גייט זיין א פראדאקשן, גייט צום וואסער. אבער הא הא, ווארט, וואסער שפאלטן, אה, מען גייט אריין, אה, זיי קומען אויכעט אריין די מצריים, וואס גייט יעצט פאר, ווארט, ווארט, מען גייט ווארט, ווארט, ווארט, ווארט, וואס טו איך יעצט, חו, אלע די מצריים די שרעקעדיגע סקערי נאציס וואס שטייען די גאנצן צייט און לאכן פון דיר און ווילן פון דיך די ערגסטע זאכן, זיי גייען אונטער, צו זען די נקמה אז די שונאים וואס האבן דיך געוואלט אונטערברענגען זיי ווערן אונטערגעברענגען, און דא דא האט מען געזאנגען און זיך געפרעגט רבונו של עולם וואו איז געווען אזא מין ליבשאפט און דאס זענען געווען אידן לאמיר נישט פארגעסן וואס זענען געווען מ ט שערי טומאה דא רעדט מען נישט פון צדיקים קדושים עליונים וואס זענען געווען הייליג ניין זיי זענען געווען מ ט אריינגעזינקען אין מ ט שערי טומאה און דאס האט דער אייבערשטער געזאגט איך האב ענק ליב איך וויל ענק אויסלייזן און ווער זענען אונז צו טראכטן אז ווייל אונז דזשאדזש מיר זיך, אונז טראכט מיר אה, מיך, יא יא דיך, דיך, אונז, אונז דארף מען, אונז דארף מען דאס טראכטן, אונז גייט דער אייבערשטער ארויסציען פון אונזער גלות, אוי וועט זיין א שירה, אוי וועט זיין א שירה, מזמרים, מגוונים, אלעס, דער גאנצער עולם וועט זינגען, ס'וועט זיין א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, ווייל דעמאלטס איז נאר געווען איין איין ניגון, היינט ווייסעך ניגונים וואס איז דא, קענסט דיך פארשטעלן אויף יעדן פסוק גייט זיין א מיליאן ניגונים. אויס איז זיין שטארקייט מיין שטארקייט ווען זמר עס קאן דער פארשניידונג פונעם אייבערשטן והי' לי לישועה און עס זאל זיין פאר מיך לישועה פאר אן הילף זע איך אליין דאס איז מיין גאט וענווה און איך וועל אים באשיינען אלקי אבי די גאט איז מיין טאטענס גאט ווארום ממני און איך וועל אים דערהייבן. זעה קיידער מיין וויי דארשט מען אונז אויכעט אז ווען אונז האמער א מצוה זאל מען עס טוהן שיין וועלן וויי איך וועל אים באשיינען וועגן דעם עס שטייט נישט חנוך איך זאל האבן א אתרוג נאה לולב נאה ציצית נאה און איך מיין אז די שינאווער רב די דברי חזקאל שרייבט צו פאות נאה וועגן דעם מאכט מען די פאות שיין. מאכן פיי שיין דער קאראוואן וויי. השם האיש מלחמה, דער אייבערשטער איז א בעל מלחמה, השם שמו, דער אייבערשטער באזיגט די מלחמות נאר מיט זיין נאמען אליינס. ווען מען זאגט למען השם, מען זאגט פארן אייבערשטן זעגן, זיי די אייבערשטער לוחם זיין, דער אייבערשטער קען מלחמה האלטן נאר מיט זיין נאמען אליינס. מרכבות פרעה, ס'טייטש געווענליך א מלחמה דארף מען גיין מיט מיליטער, מען דארף גיין מיט וועפענס, און ביי אונז די אייבערשטער ווען אונז ווען די עמי ישראל איז געגאנגען מלחמה האבן זיי געברענגט די ארון זיי האבן געטון געטליכע זאכן עס איז געווען א ספיריטשעל וואר אלע אנדערע ווארס זענען געווען וועפן וואר אונז האבן ארויס געקומען מיר געגאנגען ארויס געקומען מיט די גארטל און ברוך אתה אדוני פערטיג מיר געגאנגען די לילה טו טו טו טו טו עס איז געווען פערטיג זיי האבן געהאט אנדערע מין ווארס עס קען מען נישט פארשטיין אפילו מרכבות פרעה. דער רייד וועגן פון פרעה און זיין מיליטער ווען חיל און די מיליטער יארא והיאמער האט אריינגעווארפן אין דעם ים אים מבחר שלישיו און די אויסדערוועלטן פון זיינע אפיסערס טובי האט ער איינגעטראנקען בים סוף אינעם ים סוף תהומות יכס ימי די אפגרינד וואסערן האבן זיי באדעקט יארדי זענען אראפגעגאנגען במצולות. אין די טיפענישן פון ים, כמו אבן, אזוי ווי א שטיין, אויב לייגסט אריין א שטיין אין וואסער גייט עס גלייך ארויף, עס האט נישט געפלאוט ארום, עס איז נישט געווען קיין, עס איז אווער, עס איז פינישט. ימינך ה' נדורי בכח, די רעכטן האנט פונעם אייבערשטן איז געשטארקט מיט כח, ימינך ה', די רעכטע האנט תירץ אויב, צעברעכט דעם פֿײַנט עבֿרו-עבֿ גאון חו. און מיט דײַן, מיט דײַן גרױסקײט, האַ? מיט דײַן שטאַרקע גרױס, מיט דײַן פֿיל גרױסקײט, טהרות קמך, צעשטערסט דו די װאָס שטײען אױף אַנטקעגן דיר, תשלח אַרון חו, דו שיקסט דײַן גרים צאָרן, יאכלײ מױ כקש, װעט ער זײ פֿאַרלענדן אַזױ װי שטרױ, װען דו נעמסט אױף פֿײַער, דו לײגסט אַרײַן שטרױ, אין פֿינף סעקונדעס איז אַלט, וויט, אזוי פארלענדסטו זייערע שונאים, ס'איז נישט קיין גרויסע תורה ווי מ'זאגט, וברוח אפיך, און מיט די ווינט, די צארן, פון דיינע נאז לעכער, וואס הייסט די אייבערשטער האט עפעס נאז לעכער? אונז האבן מיר נאז לעכער, נאר אזוי ווי אונז פארשטיי מיר, אייביג דארף מען נוצן וויסן דאס אז רש י כדי לסבר את האוזן דא אדער ערגעץ אנדערש, אז אלעמאל ווען מען נוצט באנוצט זיך מיט דעם לשון פאר דבר הכסה כביכול בשכינות דהיינו. דוגמת מלך בשר ודם, אזוי ווי א מלך בשר ודם, מ'דארף אבי טראכטן אז אונז זעמיר באשאפן געווארן אין נעיטשור, אין די וועלט דא, סאו במילא אונזער מח איז געווייערט צו פארשטיין זאכן דא, אויפגערעגט, פרייליך, דערשראקן, וויינען, לאכן, די אלע זאכן איז וועגן ווי אזוי אונז אפערעיט מיר, סאו אונז קען מיר פארשטיין ווען אונז זאג מיר אז די אייבערשטער פרייט זיך די אייבערשטער וויינט, ס'מיינט נישט אז זיי זיי לא משיג משיג הגוף, דער אייבערשטער האט נישט קיין טראפ אזוי ווי דער גוף אזוי ווי אונז רעדן זיך איין, נאר אזוי ווי אונז פארשטיין מיר דאס, פארשטיין מיר אז ווען זעהן מיר יענער איינער טרויערט, יענער איינער וויינט, ווייסט מען יענער איז נישט העפי, אדער ווען מ'זעהט יענער איז העפי ווייסט יענער פרייט זיך מיט מיך, ווען מ'זעהט יענער האט מיך ליב, די אלע מינע לשונות איז א פיזיקעל וועג ווי אזוי אונז זאל עס פארשטיין, איינמאל עס פארשטיי מען קען מען אריין טעפן סאך סאך טיפער, סאו ווען מ'זאגט אז דער אייבערשטער האט גרימצארן, הםםם

בלב ים, אין דער שטארקייט פונעם ים, א ים געווענליך האט אזוי שטארק און ס'ברויזט אהין און צוריק, און דא האט דער אייבערשטער געמאכט וואט הוז גאנא מעס וויט מיי קידס? לאז זיי אדורך גיין, אבער אונז גיי מיר, דו גייסט אויך? טשו טשו טשו טשו טשו טשו, אראפ. אמר אויב דער פֿײַנט, דער רבן פֿון פַּרעה, האָט געזאָגט, ערדער אױף, איך װעל זיך נאָכיאָגן, אַסיק, איך װעל זיך דערגרײכן אַ חלק שלום, איך װעל מיך צעטײלן, equally, די רױב, אַלע געלט, װאָס מע װעט אַרױסברענגען, האָט ער געזאָגט פֿאַר זײַנע, פֿאַר זײַנע חײלים, אונדז גײען מיר אַלע צעטײלן, איך בלײַב נישט פֿאַר מיך אַלעס, איך גײ אונדז, איך גײ זײַן אַ גוטער קעניג דאָ, אָקעי? תּמרױי מנפֿשי, מײַן װילן װעט זיך אָנפֿילן פֿון זײ, מײַן זעל, מײַן װילן, אורג חרבי, איך װעל אַרױסציִען מײַן שװערד,

אזוי ווי בליי, די פענסיל, ווער איז דער פענסיל? קאפי פערעז, בלב ים, צארלי קאפי פערעז זענען טיף אריינגעזינקען געווארן אזוי ווי בליי, ס'איז העווי אריין במים אין די וואסערן אדירים, אדער קען מען טייטשן במים אין די וואסערן אדירים זיי די שטארקע מצריים זענען אריינגעפאלן, אדער במים אדירים אין שטארקע וואסערן. מי כמוך בעולם השם, ווער איז אזוי ווי דיר באשעפער, ביי די שטארקע, ס'איז נישט דא אזוי ווי דיך, מי כמוך, ווער נאך אזוי ווי דיר נעדר בקודש געשטארקט מיט הייליגקייט, נורא סהעילויס, ס'איז ממש נורא, ס'איז awesome צו זאגן אפילו לויב פאר דיך, אויסער פעלער, דו טוסט דיך אזעלכע וואונדערליכע זאכן. נאָטיץ אין מנחה, דו האָסט גענייגט דיין רעכטע האַנט און בלעים ארץ, און האָט זיי די ערד אַריינגעשלינגען. נאָך כיסוף בחסדך, דו האָסט געפירט מיט דיין חסד עם זי גאלת אויף די פאָלק עבדו, וואָס דו האָסט אויסגעלייזט. נהלת בעזתך, דו האָסט זיי געפירט מיט שטאַרקייט ענווי קדשך, צו דיין הייליגע וואוינונג, פירסט זיי אַרויף ביזן בית המקדש, שומעי עמים, די פעלקער האבן געהערט איר גאזן, און האבן זיך געכאפט אזא מין פחד, זיי זענען געווארן דערציטערט, חילו ח, אזא שרעק האט זיי אנגעכאפט, יושבי פלשת, די פאלעסטינער, די פלישתים, די פלישתים איינוואוינער, זיי האבן געזען וואס דא גייט פאר, האבן זיי געוואוסט, אה אה, אונז זעמיר נעקסט צו צרות. אָז נבהלי, דעמאָלט זענען די גוים דערשראָקן געוואָרן, אלופי אדום, די הערן פון אדום, עילאי מואב, די שטאַרקע, די שטאַרקע פון מואב, יוחזי מרוע, האָט עס אָנגעכאַפּט אַ ציטערניש, נמוגי, זענען צעגאַנגען געוואָרן, כל יושבי כנען, אַלע איינוואוינער פון כנען, ס'איז געווען אַזאַ מין פֿאָרנאַם און עס איז נאָך נישט געווען אַזאַ זאַך, קיינמאל, וואס זיי האבן אזאנס נישט געהאט דאס אז ס'זאל זיין, לאמיך זעהן, ברענג מיך מיין דזשעקעט א רגע דארטן, כ'האב אריינגעשריבן אין די, מיין קליינע קונטרס אויפן פלען, ווען כ'האב מיך פארגעקוקט אפאר זאכן וואס כ'האב נישט דא, ניין די נעקסטע יא.

היררדמבם, צירררררמבם. אה, לא נישא בהם עד אחד האב איך געזאגט אז פרעה איז איבער געבליבן, לויט איין שיטה, און פרעה איז געווארן נאכדעם דער קעניג פון נינווה. ער נאך ווייטער געלאפן פאר פרעזידענט צו ער האט נישט אויפגעגעבן. און והיה ה' עושה את מצרים מעשה פאר סיום. אה, אז ישוב משה דא איז א ראי' תחיית המתים, יא. ובני ישראל איז א. ויאמרי להם מוהר. קליינע קינדער, וואס? דאפעלט שיעור, אקעי. יא, איך מיין איך האב אלעס געזאגט בעיסיקלי. אה, ישי' השם בשמך ובשם שמו האב איך געזאגט אז אונז אידן זאגט מען אייביג בשם השם נעשה ונצליח. אז אונז ווילן מצליח זיין מוזן גיין מיט אים בשם השם, דארף מען גיין בשם השם. השם בשמך ובשם שמו. און. אה, קאפיס הוימעס בלב ים, אין די הארץ פונעם ים, מיינט מען צו זאגן די טיפעניש אין די אין די אין די אזוי ווי מען זאגט די הארץ פון וויליאמסבורג. די הארץ פון וויליאמסבורג, די הארץ האט זיך שוין גערוקט אפאר מאל, אין מיינע קצת איז נאך די הארץ פון וויליאמסבורג געווען ביי די נייע בעדפארד הייזער לעבן די הייוועי, היינט איז שוין די הארץ פון וויליאמסבורג נאך לינטש מיין איך. און נאכדעם אמר אוהב ערב עשה חלק אמר אוהב זאגט די רמבן אז דאס איז געווען לייוו. ער האט נאך דעמאלטס געשריגן אה דער ווייסער גחלת שלא אורי חבי און ותצא ממך דברי עם הארץ איך קען נישט ליינען ווייל כ'שרייב עס אזוי שנעל שוין עיקר איז דא האלט מען אונז וואו סאו האלט מען אינמיטן די שיעור און מ'גייט בעז ה קאנטיניו מערצט השם ווייטער די פרייטאג די שיעור זאל מיר אונז אלע א טאקע געהאלפן ווערן מיט די קריעת ים סוף, סיי מיט פרנסה סיי מיט שידוכים מיט אלעס וואס מען דארף האבן, און מען זאל הערן נאר בשורות טובות, ברוך השם לעולם אמן ואמן.